מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קיט י ט עמוד א'. לאמיר אנהייבן זעקס שורות פון אויבן. אמר רב כהנא משום רבי שמואל בן רבי יוסי. מאי דכסיל וואס שטייט אין תהילים למנצח מזמור לדוד. פשוט פשט מיינט למנצח צו דעם קאנדאקטער, דעם גרויסן קאנדאקטער דער באשעפער, מזמור לדוד, דוד האט געזאגט א מזמור צו אים. אז די מויל וויל דרש'נען דעם ווארט למנצח, למנצח מיינט אויכעט באזיגן, איז לכאורה וואלט געדארפט שטיין לנצח, דער אייבישטער איז דער וואס באזיגט, למנצח איז פשט און טייטש למנצח ער איז דער וואס איז געווארן באזיגט, אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה די לשון שטימט נישט. זאגט ער אזוי, זמרי, די ווארט וואס דוד וויל זאגן איז, זמרי למי שנוצך נוצו, זאלסט זינגען פאר דעם וואס מ'איז אים מנצח, ושמח, און דורך דעם וואס מ'איז מנצח דעם באשעפער, ושמח איז ער צופרידן. ווי די גמרא פירט אויס, בורא עי ש אלוקי מידות הקדוש ברוך הוא מידות בשר ודם, דער אייבערשטער איז נישט אזוי ווי א מענטש, בשר ודם מנצחין עושו, ועוצב, א נארמאלער מענטש, ער האט עפעס א אריטמיע מיט א צווייטן, און מען איז אים מנצח, איז עצוב, ער איז טרויעריג דערוועגן, ענק צופרידן מען האט אים מנצח געווען, אבל הקדוש ברוך הוא נוצחן עושו, דער אייבערשטער מען באזיגט אים, ושמח און ער איז צופרידן, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט נאך א פסוק, ויאמר להשמידם לי למשה בחירי עמד בפרץ לפניו. ביים עגל, דער אייבערשטער האט געוואלט אויסהרג'נען גאנץ כלל ישראל, און נאכאמאל צוריק אנהייבן פון משה. און משה האט געזאגט, ניין, דו קענסט נישט טון אזא זאך. און די ווערטער וואס דער אייבערשטער נוצט זיך איז, לולי משה בחירי, ווען נישט פאר משה מיין אויסגעוועלטער. איין מינוט, דער אייבערשטער האט יעצט געזאגט עפעס א זאך, און משה דרייט איבער וואס דער אייבערשטער וויל מאכן. דאס הייסט משה האט מנצח געווען דעם באשעפער, און נאך אלס רופט ער מיט'ן טיטל משה בחירי. זע איך פון דעם אז דער אייבערשטער וועט מען א צייכן, מען באזיגט אים, און נאך אלעס זאלסטו וויסן, ער איז צופרידן, און ער געבט משה אזא חשוב'ע טיטל, לי למשה בחירה. אמר רב כהנא משום רבי שמואל בן רבי יוסי, אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי די נשיא, מאי דכסוף וואס שטייט אין פסוק, וידי אדם מתחת כנפיים, ס'שטייט דארטן א פסוק וואס ס'זאגט אז יחזקאל האט געזען דארטן א דמות פון פיר מלאכים, צו וואס האט נאך געזען דארטן חיות, אבער ס'שטייט דארטן ווי די אדם מתחת כנפיים, פון אונטער זייער פליגלעך האט ער געזען עפעס א האנט וואס קומט ארויס, איז י ד אוי כסיב, ליינער ליינט מען עס ווי די אדם, אבער באמת די פסוק די כסיב איז י ד, י ד ו, זאגט ער אזוי, זה ידו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז די האנט פון דעם באשעפער, שפריסו תחת כנפי החיות, וואס אפילו ס'איז דא די חיות דארטן, ס'איז דא די מידת הדין דארטן, און באמת די וועלט דארף זיך פירן כמידת הדין, אבער דער אייבערשטער'ס האנט גייט ארויס פון אונטער זיי, כדי לקבל בעלי תשובה מיד מידת הדין, דער אייבערשטער'ס האנט איז דארטן, צו מקבל זיין מענטשן וואס ווילן מאכן תשובה, מענטשן וואס האבן געמאכט א תשובה, וואס באמת מדת הדין זאגט אויף זיי, זיי זענען מענטשן וואס האבן געמאכט עבירות, מען דארף זיי צאלן דערפאר, פאר דאס וואס זיי האבן געטון, קען מען זיי נישט סתם אזוי אפלאזן, און דער אייבערשטער נעמט זיי מיט די אייגענע האנט און ער ברענגט זיי אריין. אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאם למצרים, די גאנצע געלט וואס יוסף האט צוזאמגענומען אין מצרים נאכדעם וואס עס איז געווען די זיבן יאר הונגער, איז יוסף גענומען נישט נאר די געלט וואס איז געווען אין מצרים, נאר די גאנצע וועלט, אלעס פון די גאנצע וועלט ווי זאלן עס זיין, אלעס איז געקומען צו מצרים קויפן, און די גאנצע וועלט, די געלט פון די גאנצע וועלט איז אלעס געווארן געקומען צו מצרים, שנאמר אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, וילקט את יוסף ואת כל כסף ונמצא, ווי דער פסוק זאגט ווייטער בארץ מצרים ובארץ כנען. אויף דעם זאגט די גמרא אקעי, דו האסט מיר יעצט געזאגט די גאנצע וועלט, לכאורה דא אין פסוק, עיני אלו שבארץ מצרים ושבארץ כנען, בשאר ארצות מנין, ווי ווייס איך אז די געלט פון אלע לענדער, אלעס צו זאגן קומט קיין מצרים? תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק וכל הארץ באו מצרימה. וואס איז די וכל? וכל מיינט נישט נאר מצרים, נישט נאר די לאקעל מענטשן וואס האבן געוואוינט ארום מצרים, נאר זאלסטו וויסן, וכל הארץ, פון די גאנצע וועלט אלעס באו מצרימה, איז אלעס געקומען קיין מצרים. און זאגט די גמרא, כשעלו ישראל ממצרים, העלו ממעון, ווען אידן זענען ארויסגעקומען פון מצרים, ווי דער אייבערשטער האט זיי געזאגט, אז איך וועל זיי ארויספירן מיט א גרויסע עשירות, איז האבן זיי מיטגענומען די גאנצע געלט, דאס הייסט די גאנצע וועלט'ס געלט איז אנגעקומען קיין מצרים, און ווען די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים האבן זיי אלעס מיטגענומען מיט זיך, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, וינצ לי מצרים, זיי האבן אויסגעליידיגט, זיי האבן אויסגעקוועטשט מצרים. איז ר' אסי אומר, רבי אסי זאגט, עשיה כמצדה ז שעיין בה דגן, זיי האבן געמאכט גאנץ מצרים אזוי ווי א מצדה איז א פלאץ וואס מ'פאנגט חיות, וויאזוי כאפט מען זיי דארטן? מ'לייגט אריין אביסל דגן, מ'לייגט אריין אביסל געשמאקע עסן, די חיה, די בהמה זעהט עס, גייט אריין אין דעם און דעמאלס ווערט געפאנגען. איז אויף אזוי ווייט זענען זיי געגאנגען מיט מצרים, זיי האבן אויסגעליידיגט גאנץ מצרים, כמצדה זו שאין בה דגן, אז אפילו די ביסל דגן וואס מ'האט אריינגעלייגט, פשוט אויף אריינצושלעפן די בהמה, אריינצושלעפן די חיה, דאס איז אויך שוין נישט געווען אין מצרים. ר' שמעון אומר כמציל שעיין בדגים, אזוי ווי א נעץ וואס נישט דא דארטן קיין פיש, דאס הייסט ווייטער אזוי ליידיג האט מען עס געמאכט, אז נארמאלע האסטו אזא נעץ, אביסל פיש בלייבט שטעקן דא, דארטן, דא האבן זיי געמאכט זיכער די גאנצע מצרים ממש ווי ליידיג ס'איז גארנישט מער געווען דארטן. יעצט ווי איז געגאנגען דער געלט? והוי מינח עד רחבעם, ס'איז געלעגן אין ירושלים ביי רחבעם וואס ער איז געווען דער זון פון שלמה המלך. איז לאמיר דאס אריינלייגן אביסל אין פערספעקטיוו. יציאת מצרים איז געווען צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק יאר נאך בריאת העולם. דאס הייסט, אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, האבן זיי מיטגענומען דאס גאנצע געלט. איז איבער די צייט דאס אלעס צוזאמגעקומען, און ס'איז געלעגן בערך פאר פֿינף און צוואַנציק יאר ביי די אידן, ביז צו די מלך רחבעם, וואס ער איז געווען די זון פון שלמה המלך. יעצט נאכדעם בא ששק מלך מצרים ונטל מרחבעם. שישאק וואס ער איז געווען דער מלך מצרים, איז ער געקומען מאכן מלחמה מיט רחבעם, און האט צוגענומען דאס גאנצע געלט, שנאמר, ויהי בא שנה החמישית למלך רחבעם, עלו שישאק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית השם, ואת אוצרות בית המלך, ער האט צוגענומען די גאנצע געלט, ליגט עס יעצט ביי שישאק מלך מצרים. יעצט בא זרח מלך כוש, דער מלך כוש האט געזען די גאנצע געלט, עס ליגט שוין מער נישט ביי די אידן, עס ליגט ביי דעם מלך מצרים, האט ער געמאכט מלחמה מיט אים, ונטלה משישק, האט ער עס צוגענומען פון שישק. בא עשה, איז געקומען עשה, וואס ער איז געווען דער זון פון רחבעם, דאס הייסט דער אייניקל פון שלמה המלך, ונטלה מזרח מלך כוש, האט עס צוריק גענומען, ער האט עס אוועק גענומען פון זרח מלך כוש, אבער ושגרעו להדרימון בן תברימון, ער האט געדארפט האבן די האדרימאל בן תברימאל זאל זיין אויף זיין זייט, וואס לכתחילה איז ער געווען מיט די מלך ישראל, אבער ער האט געוואלט זאל זיין אויף זיין זייט, איז נאכדעם וואס ער האט צוגענומען דאס גאנצע געלט, האט עס אים איבערגעגעבן, כדי די האדרימאל בן תברימאל זאל קומען אויף זיין זייט. יעצט בואו בני עמון ונטלו מהדרימון, יעצט איז געקומען די בני עמון און זיי האבן עס צוגענומען פון הדרימון, בן תברימון, יעצט בא יהושפט, יהושפט איז געווען א אי-אייניקל פון שלמה המלך, א זון פון אסא, ונטל מפני עמון, ער האט עס צוריק אוועקגענומען פון די בני עמון, און יעצט ליגט עס ווידער ביי די מלך יהודה. והוי מונח עד אחז, ס'איז געלעגן דארטן פאר בערך הונדערט פֿופֿציק יאר, ביז צו די צייט פון אחז, וואס ער איז אויך געווען איינער פון די מלך יהודה. בא סנחריב איז געקומען סנחריב, וואס ער איז געווען דער מלך אשור, ונטלה מאחז, האט עס צוריק גענומען פון אחז, בא חזקיה, איז שפעטער געקומען חזקיה, וואס ער איז צוריק געווען איינער פון די מלך פון יהודה, ונטלה מסנחריב, האט עס צוריק גענומען פון סנחריב.

בא יוונים ונוטלים מפרסיים, בא ארמיים ונוטלים מיד יוונים, ועדיין מינח ברוימי, און נאך אלץ די גאנצע עשירות, די גאנצע געלט, ליגט נאך אלעס אין רוים. אמר רב חמא בר חנינא, שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, מען האט שוין גערעדט פון די גאנצע יוסף, מען האט שוין גערעדט פון די גאנצע געלט, זאגט די גמרא אז יוסף האט באהאלטן דריי שאצן, דאס הייסט ער האט אוועק געלייגט געלט אין פאר דריי פארשידענע פלעצער, און דאס איז געווארן באהאלטן. אבער אחז נתגלה לקרח, איינס איז געווארן א פלעק צו קרח, ווי די גמרא גייט אונז באלד זאגן די גרויסע עשירות וואס קרח האט געהאט, ואחז נתגלה לאנטונינוס בן הספרס, וואס ער איז געווען א נאנטע חבר פון רבי'ן הקדוש, ער איז געווען איינער פון די גוטע רוימישע קעניגן, איז ער האט באקומען איינס. ואחרית גניזה לצדיקים לעשות לבוי, און איינס צו באהאלטן פאר די צדיקים לעשות לבוי. זאגט די גמרא אין קהלת שטייט עושר שומר לבעליו ולרעשו, אמאל איז דא עשירות פאר א מענטש, אבער נישט אז ס'מאכט אים גוט, נאר פארקערט ס'מאכט אים קאלע, ס'מאכט אים ערגער. ווי זע איך אזא זאך? זאגט ער אזוי, אמר רבי שמעון מלוקש, זי עשרו של קרח, דאס איז די עשירות פון קרח, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ואת כל היקים אשר ברגלים, אלעס איז אריינגעגאנגען אין ערד, אפילו את כל היקים אשר ברגלים. אמר רבי אליעזר, זאגט רבי אליעזר, וואס מיינט דאס? זה ממונם של אדם, וואס די תורה מיינט צו זאגן די גאנצע געלט, די גאנצע געלט וואס דער מענטש האט געהאט, וואס שמעמיד על רגליו, נארמאל, א מענטש האט געלט, פירט ער זיך אפ, איך בין א מאן דאומה, איך קען מיטרעדן, איך דארף אים רעספעקט, איך בין עפעס א זאך. איז דאך ביי אבא קורח דאס געווען די גאנצע זאך וואס האט אים אריינגעברענגט אין ערד אריין. דאס הייסט ווען נישט וואלט ער געהאט די גאנצע געלט, וואלט ער קיינמאל זיך נישט גע'חלומ'ט צו גיין שטעלן אקעגן משה רבינו. נאר יעצט וואס ער האט געהאט די גאנצע געלט, ער האט געהאט א גאנצע עשירות, מענטשן האבן זיך צוגעקלעבט צו אים, און מ'זאגט אוואדע דו טוסט ריכטיג, אוואדע דארפסטו גיין קעגן משה רבינו, אוואדע דארפסטו אנהייבן צו מאכן מלחמות, איז דורך דעם דאס איז געווען א מצב אז די עשירות האט אים פארקערט, אנשטאט זאל אים גוט מאכן האט עס אים אריינגעברענגט אין ערד, ס'האט אים נאר גאר קאלע געמאכט, ווען נישט וואלט ער געהאט זיין עשירות, וואלט ער געוואוסט איך בין קרח, איך בין נישט איינער וואס גייט זיך קריגן מיט משה רבינו, און וואלט געקענט ווייטער לעבן נארמאלערהייט, איז אויף דעם וואלט געזאגט עושר שומר לבעליו לרעותו. אמר רבי לייבי, מסתיר שלש מאות פריידעס לבנות הוי מפתחות בית גניזיו של קרח. נאר צו שלעפן די שליסלעך פאר די בית גניזיו פאר זיינע אוצרות אי האט מען געדארפט האבן דריי הונדערט ווייסע פראדאוס, פראדאוס איז א מיקס רעיס פון א. פון א דאנקי איז זעכער דרײַ הונדערט פון זיי האבן געדארפט האבן פשוט צו שלעפן די שליסלעך פון בית גניזה אויף שיכורך וכולי אקלידא וקליפי דגדלא און די אלע שליסלעך איז אלעס געמאכט געווארן פון לעדער ס'הייסט נישט געווען כאילו ס'איז געווען משוגענע שווערע זאכן נאר ס'איז געמאכט געווארן פון לעדער און אפילו אויך האבן געדארפט האבן דרײַ הונדערט אפאר דאס כדי צו שלעפן זיין עשירות דאס נאר געווען די שליסלעך צו זיין עשירות. ווי דער רשב ם זאגט שוין, ווי ס'שטייט נאר דריי הונדערט איז דאס פשוט א גוזמא. וואס מ'וויל ארויסברענגען איז אז כ'בין אזוי רייך אז כ'האב געדארפט האבן אזוי אסאך פערדן אדער וואס ער האט נאר געדארפט האבן כדי צו שלעפן זיין ריזיגע עשירות וואס ער האט געהאט. איז גיימיר יעצט צוריק צו הלל. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, עוד חוק כי אני שונא, ווער האט געזאגט דעם פסוק? אמר דוד, דאס האט דוד געזאגט, נאכדעם וואס האט מנצח געווען גוליית, זאגט ער צום באשעפער אותך כי אני שונא אויב און מעשי הבונים הויסע לראש פינו ומה ישי נאכדעם וואס מ'האט געזעהן וואס דוד המלך האט געטוהן נאכדעם וואס מ'האט געזאלבט דוד המלך ער איז געווארן דער מלך פון כלל ישראל האט ישי דער טאטע געזאגט אויב דוד המלך מעשי הבונים די ברידערס האבן אויפגעגעבן אויף אים זיי האבן אים מאוס געווען זיי האבן פארעקלט זיך פון אים דו גיי ארויס, דו גיי פאשע שעפעלעך, פון דיך העט עניוועיס גארנישט ווערן. אבער נאכדעם הויזטו לראש פינו, ער איז געווארן דעם איידלשטיין וואס יעדער איינער באקוקט. מאת השם עשו זאת, אמרי עכב. נאכדעם וואס זיי האבן געזען וואס דוד המלך האט געטון מיט גוליית, האבן זיי געזאגט מאת השם עשו זאת, די הצלחה וואס ער האט געהאט איז געווען מאת השם עשו זאת. זה היום עשו ה', אמר שמואל. נאך דעם וואס ער האט געזאלבט דוד המלך, האט שמואל געזאגט, זה היום, דאס איז דער היינטיגער טאג, זה היום עשה ה', אנו ה' מושיענו, אמרי איכה. די ברידערס האבן געבעטן א תפילה צום באשעפער, דוד וועט זיין אונזער קעניג, איז בעט איך דיר אנו ה' מושיענו, אז ס'זאל זיין א ישועה טאקע, דוד המלך זאל טאקע ברענגען די ישועה צו כלל ישראל, אנו ה' מצליחנו, אמר דוד, דוד המלך האט געבעטן, איך וויל זיין דער קעניג פון די אידן, איז בעט איך דיר באשעפער איך זאל האבן הצלחה. ברוך הבא בשם השם, אמר ישי, ווען שמואל איז אנגעקומען זאלבן, וואס שמואל האט נישט געוואוסט וועם ער דארף זאלבן, ער האט נאר געוואוסט ס'איז איינער פון די בני ישי, האט ישי אים באגריסט און האט אים געזאגט, ברוך הבא בשם השם. ברכניכם מבית השם, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט צו די בני ישי, ברכניכם, כ'קום יעצט בשם השם, כ'קום איינעם דא זאלבן, זאגט ער ברעך ניחא מבית השם. קאי להשם ויועלני, אמרי קילון, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געוויזן ווער דער רוכטיגער, אז דוד המלך איז דער וואס דארף זיין דער קעניג, האבן זיי אלע געזאגט קאי להשם ויועלני. איסר ירחק באבוסים, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט לאמיר מאכן א שמחה, לאמיר קומען ברענגען קרבנות. קהל יעטב ידעך אמר דוד, דוד האט געלויבט דעם באשעפער אז ער איז געווארן דער קעניג פון די אידן, אז ער קען, ער האט די זכות צו גיין ראטעווען כלל ישראל, פון אים האט ער געזאגט קהל יעטב ידעך, אלוקי ראה ועמק הוא, אמרי כולן, האבן זיי געבענטשט און אלע געלויבט צוזאמען דעם באשעפער.